Azul fell-awen tujur, azul fell-awen eh, leqbayel sumata eh, anda ma tellam, ṣṣbaḥ lxir d rrbeḥ fell-awen, tafrara, tafrara, tafrara s nqar ṣṣbaḥ, neɣ lefjer akken qqaren, tafrara. Tafrara n wass fell-awen. Ama ad d-nneɣ s taɛrabt agi taqdimt, taqdimt Marie Jean Laksel, ṣbaḥ lxir fell-awen, tafrara n lxir fell-awen, tafrara n talwit fell-awen. Mi tennam, tagi diɣ c'est une, c'est une histoire, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est une histoire yeḍran ilaq-a belli asmi surfet-iyi, Asmi asmi taḥbubt texdem rrabaj, taḥbubt, ad tecqaḍ yemma-k ad k-tini taḥbubt ara k-yawin, ma tecqaḍ teskufreḍ ttagi d tayemmat acu ara k-texdem, lɣalba uzmer ad k-twet meqqreḍ dipasseḍ vingt-cinq ans neɣ trente ans ad k-tini taḥbubt ara k-yawin parce que teskufreḍ, tessefqaɛeḍ.

pour découvrir. Tagi mi tennam c'est une histoire vraie yiwet yiwet tmeṭṭut n tmaziɣt neɣ n teqbaylit ara d-nini zik meskint tadist tamezwarut asmi tella terfed ṛussal asmi terfed s tadist tesɛa-d tesɛa-d yiwen d amelḥan d abugus

Akken yiwen ixeddem ar Bunsusi, tilawin neɣ leqbayel, eh, la ɣaleb, voilà, si tu es un butin de guerre, euh, kabilizi. Imi tenam, tesɛa-d yiwen d amelḥan, ṭupu, d abugu, teẓẓiḍ, yemleḥ, mačči d kra. Yewweḍ waḥed sept ans, huit ans, tɛedda-d teḥbubt. Tɛedda-d la maladie, la maladie de la peste, i lweqt i ulac la médecine, xdem rrabaj, teẓram ay axir, akken qan, akken i s-qqaren s taɛrabt marad ṭṭaɛun, ddawla la uthmaniya, aniɣer ula d nekk ɣriɣ-tent akk, ddawla la uthmaniya, ma hiya asbab suqut ddawla la uthmaniya, et voilà, d la peste i i ten-yessexbabḍen, rrajul lmarid akken i s-semman i l'histoire taɛrabt, i ttarix taɛrabt. Umezruy Taɛrabt, Rrajul lmariḍ, Rrajul lmariḍ, ben c'est la peste i ixemmen ravage deg-sen après dayen feclen après xesren. Imi tenam iɛedda-d iɛedda-d tɛedda-d teḥbubt-agi-ni yewweḍ-ak waḥed sept ans tchupp tewwi-t.

ad tesɛum is, ilaq ad tesɛum is, voilà, l'amour de la femme kabyle elle est destinée suref tira ad d-iniɣ wa à ses enfants, bqa weɛla xir fell-ak ay argaz, ah ya asmi ara, asmi ara, asmi ara tesɛu akk dderya teɛya, surtout ma meqqret ciṭuḥ dderya, welleh ma teswiḍ tibṣelt, eh d c'est une réalité, c'est une, c'est la, c'est la nature de la femme kabyle. Akkagi, asmi ara imɣuren akk warraw-is dipassin vingt ans, vingt-cinq ans, akken d-xeddmen akka s yedmaren, ɛeddan ṭṭqam. D acu ara neg? Ça y est, tu n'es plus considéré, s uḥellel, d yarebbi ma tɛedda, s uḥellel! Ad t-id-nini, s uḥellel, lecɣal-nni, yarebbi ma tɛeddiḍ. Parce que akka, tameṭṭut, la femme kabyle, son amour après, yettuɣal rǧiha n warraw-is. Maɛlic ulac deg-s d Lḥaǧ Lɛali au contraire. Lḥaǧ Lɛali ma ma d argaz-nni normal voilà tura llant yessi-s n tfamilt ur ttaǧǧant ara irgazen-nsen malgré meqqeṛit warraw-nsen mais akka ulaɣma ilaq ad d-addreɣ lecɣal-agi parce que llan lgaz ara yeqreḥ lḥal. Imi tennam.

Ah, yewweḍ uqcic-nni waḥed quatorze ans, quinze ans, iɛedda-d, iɛedda-d ddin i yemma-s n teḥbubt-nni, la peste-nni, ṭṭaɛun-nni, tɛedda-d la maladie-nni, imir ulac la médecine, ulac rien du tout. Ḥbek!

App tarfedunsant. Akken tarfedunsant terna-d yiwen s urefti-a, istuɣer Bṛahim, mi tesseḍsay, yesseḍsay, voilà. Tarfedunsant terna-d yiwen ur yemliḥ ara, ur yemliḥ ara, d ukɛur, d ukɛur akk-agi meskin, d ukɛur, d amek qqaren acḥal, acḥal n wid, acḥal n wid iǧehden. Mmuten acḥal n wid yekkaɛren, yekkaɛren, il y avait des pannes, ɛacen, ɛacen ama d quatre-vingts ans neɣ d cent ans maḍi. Ih, wagi d lecɣal n Sidi Rebbi Lɛalamin. Terna tiddewna a Sidi bien. Tɛedda-d teḥbubt di waḥed dufu neɣ ṭruf ur tewwi ara. Acu n ssiɛqa-agi? Ur tewwi ara, ur yemmut ara. Teṭṭef-it akka ciṭuḥ tawla normal up txemmasin i s-txemmim i imezwura-nni ẓa iluqen-i ad tesweḍ zzit neɣ d acu wihin wihin wihin top yuɣal yeḥla waḥ deux fois ula d lmut-nni tɣunfa-t asemḥ i leɛmur a tɣunfa-t lmut amek qan ad k-tɣunfu lmut

Acḥal n yiberdan i d-tesnedeh, yuɣal ur s-yettaɣ ara akk awal akk, ur s-yettaɣ ara akk, mi d-tesnedeh, ah, ṭixri, ah, ṭixri, kemmini, ur kem-ttɛawan ara, ruḥ, ur kem-ḥwaǧeɣ ara. Kan txemmes akka, kan ttwurfan, tassa d wayt, tassa yes, tkuffer ar daxel, d mmi-s meɛna teǧǧa-yas awal. Nniɣ-as, nniɣ-ak a mmi, ruḥ kan, ayen yelhan. Ayen imelḥen ayen yelhan tewwi-t teḥbubt, teqqimeḍ-d kečč a bu teẓzbubt. Wallahi lɛaḍim ara akka. Mi as-nniɣ-ak ayen yelhan a mmi tewwi-t teḥbubt, teqqimeḍ-d kečč a bu teẓzbubt. Ih, d lecɣal n Ṛebbi lɛalamin, d aya kan ara wen-id-iniɣ. Tanemmirt-nwen, partager, filaman.